So, Part 12 dann endlech. Do si mer. Alles sprëtzeg bei eis an ech weisen iech elo haut wéi et esou ausgesäit bei engem Splatfest. Hei war elo nach ufanks August wou ech d'Opname gestart hunn. Mayo besser als Ketchup, Ketchup besser als Mayo. Wee gewonn huet, spoilern ech net, dat kritt der vläit méi spéit eng Kéier nach gesot. dee Moment, dass dat elo hei Enn August fir d'Hai erauskënnt wahrscheinlech. Et ass eeben elo, ech presentéieren iech wéi dat dann ausgesäit, sou wéi andengs d'Plättfester ze wäert wichteg sinn am Spill. Do hu mer dann déi Wandelzone nach. Dat ass eeben eng random Map, wann ech Chance hunn, da spillen ech se herno nach eng Kéier, mee Et ass eben schwiereg fir mat Leit zesummen ze spillen wann se just alleng wëllen spillen an dem Spill hei ne. Majo an da gesitt der hei elo in Couplis Platz wéi deen ausgesäit. Majo Pathetik also et ass wierklech hei Battle of the Battles dann hu se och hier sou wéi Fans alles do dat ass komplett nei am Hannergrond an e bëssen eng Darkness Zone an hei och kuckt iech déi Wall un of Team Ice Cream. Lol do ass awer och ee bësse falsch am Bild gewiescht. You will be my owned, also an och si hei feieren. Dat ass Inkopolis, dat ass bëssen de Schaf vu Splatoon 2 an och heen hei eisen klengen Freekt deen spillt och e bësse ronderëm. An hei ass eben wou mer gewonnt hunn an mir waren Team Mayonnaise. Mir hunn och de Maximum vum Mayo Fan Club Leiter schonn erreecht. Do ass eben de 4 Passage us aus ganz Ban a mir gi lo eben an de Story Modus den 12 Level spillen. Ech wollt iech eben dat lo kuerz presentéieren, méi ass et och net, de Rescht eben. Online hues de besser Musek. Wat ech muss gutt soen dass dat se wierklech d'Musek elo mol geännert hu wëll ass per Tournéeent has du een zwee Lidder just de ganzen Zäiten hei sinn et awer wierklech 5 bis 10 wou et bësse méi ofwiesselnd eriwwer kënnt. Maja mir hate Level 10 Level 11 gemaach da gi mer elo an de Level 12 dat ass dann Tüpfburg vun Noctoriano ech si mol gespaant wat dat erëm fir e chaotesche Level soll ginn am Schnabeldepot. Et ass elo Enn August, wou mer elo wierklech dat hei ophuelen. Mir kréien hei eng Vorgabe vum Arti. A wärend dësem Let's Play kann ech jo elo schonn en Announcement maachen, dat Videogames.lu elo am September eng Splatoon 2 Night online wäert organiséieren. Jo, richteg, online, offline geet jo net esou gutt. A mir kënnen d'Helmwaffen benotzen. Villmools Merci Arti, dat heescht et gëtt warscheinlech en agreabele Let's Play. An ech gesinn hei nach Summerfeeling Matratzen, oder wat ass dat doten? Mir jumpen eng Ronn, cool! Yay! Jump, jump! Die neue deutsche Welle, oder wéi dat Lidd deemools. An hie jumpt och wéi gei. Also dat ass d'Virfreed op déi VGLU Splatoon Night. Hei kann Merci. Äh jo, mir maache bëssen de Beach hei knaschteg, dirty, ne? An wann ech och méi virun drécken. Da kann ech och hei so erop verschaien. Voilà, mir ginn ass natürlich mal alles ukucken. Also e bësse Referenz op de Level 2 meng ech war, wou mer och schon um Beach waren. Wisou een da net sou eng Beach-Welt mécht a Splatoon ass e bësse traureg. So, mir kucken dat do mol vläit ze léisen. Esou, hei kënnt direkt no hannen de Pisteschisser, pardon. Ech muss just kucken e bëssen nach hei, dass du do kënns. Et ass scho Virfreed op Mario Odyssey oder ee, dass du ganz Zäit muss ronderëm hopsen. Et muss ee sech e bëssen dorëm gewinnen. Also dat ass eppes Neies, dat heescht mir hunn elo haut ee ganze Level mat esou Loftmatratzen a wou den Inkling anscheinend kann drop sprangen. Voilà, an dat ass och net schwiereg. Also fir elo scho kee Bock méi et nozekucken, verstinn ech komplett. Et wäert net vill aneschters sinn wéi der Title elo, de ganze Level. Ech kucken natierlech ëmmer alles schéi brav erëm of, mee et schéngt alles nach am gëttwiertlech grénge Beräich ze sinn. Ech mengen, dee Witz hat ech och deemools scho gerappt. Also, mir hunn elo hei dann e bësse méi eng interessant Zeen. Voilà, wäert ech elo sou eropkommen, wéi dat do elo soll goen. Voilà, probéiere mer dat do. Hallo, ech komme esou erop an ech muss nach do e Schlëssel kréien an der Ems. An hei war et dann interessant. Eppes alles hei, wéi et do ausgesinn. So, ups. Kucken, dat do net ze verréieren, ne? An natierlech ëmmer säitlech iwwerall hikucken, ob do näischt

Ok, dat ass einfach sou eng Schëcklechkeetszeen, déi do kann ee wahrscheinlech elo net propper ewechmaachen. Lo wäert hei un de Barrière schonn eng Kéier sou eng Schriftroll nach optauchen. Ah, mir hunn déi do kommen och elo zum Virschäin. Sou, ech waarden dat hei elo mol schéi brav of, well ech hunn do sou e Gefill, datt vläicht hei eng Kéier eng Schriftroll esou kéim. Die kommen da mal raus, okay. Ähm. Oh, wir probieren mal nach high an der Zeit. Die da mal weg zu machen. Just die kommen da rup. Okay, da ist der Fisch. Der Tisch halt wahrscheinlich. Voilà. Deeg mine Fësch fonnt, tiptop. Ob do elo d'Schriftrolle da gläichzäiteg dote war, ech bezweifel et net. Bon, ech probéiere elo mol op hien hei do eropzesprangen. Da ginn ech hei erëm erop an da maache mer dat esou virun. Warscheinlech net. Et wär och e bësse lusch, wann do elo esou laang muss ofwaarden, bis dat do eng. Ah dat war eng Veste awer gewiescht déi lo erof geet, mee bon wann et sou ass dir wësst wéi et da leeft da gëtt do gehaang et basta giffen d'Italieener elo soen. Hat se anscheinend och ugerannt, mat se sinn awer esou e bëssen aggressiv ne, et ass och schwéier esou zilen ze kënnen ne, wéi desk, seit Mister Bendy kei. Ech deportéiere Jemma hei säitlech. Nee, dat schéngt alles gutt ze sinn. Ähm, seelen ass alles so bäinee klaken. Ech kann mir virstellen, datt uewe vläit nach eng Schriftroll ass. Äh, hei, wéi gesäit do aus? Dat si mer ganz clever, schonn ze daache guer net. So, wir gehen mal hier op. Muss mal gucken, do da wie ich die opzukommen. Ne? Autsch. Wahrscheinlich schon so probieren. Kann sie nicht do vielleicht und Schrift drüber werden, da wird aber auch schon wirklich. Aber probieren mal einen Bomben zu gehen und gucken, was da ist. Tatsaach, do ass se schonn. Also awer alles schéi bäineen. Usprochsvolle Level wierklech net, wëll mer elo schonn alles hunn. Mä bon, de Feature, okay. Oh shit. Okay, dat gëtt elo e bëssen interessant. Awer nach eng Geschécklechkeetsiddi, déi se mat erabréngen. Geet dat do elo duer? Déi do brauche mer elo net wierklech. Et geet mir elo drëms, hei mol erofzekommen. An vläit héi erofzekommen, dat wär och mol esou eng Idee. Oder mol eng verpasst, äh, verpasst, grad esou gutt dat mer déi... Oder an den, den Inkling hält keen Damage zou. Okay, dat ass och cool. Dat heescht, méi war dat elo net, just eng Kéier esou erofzesprangen. Kann natierlech diskutéieren, wat wär gewiescht, wann ech vu ganz, ganz uewen... gesprong wär weesen et net musen alt letzer check bei Tech ass einfach eng Passage nach eng Kéier riicht erop. opzekommen ja, dat packe mer also just eng grad oder dass jo so bald schon eng Tradition bei Splatoon An mat dem Schluss so. Da je. Sprang mal op, Merci en Kling. Dong. Aus hein ze bis nach random wie die Spréng do kommen. Oh an heimer. Okay, dat du gedawer mir interessant, well zum Schluss erwaart eis eng Iwwerraschung. Déi sech Sniper heescht, nennt d'Mënschen mech. Muss man als bësse méi clever uleeën, wéi mer dat lo probéiert hunn. So. Da kann man schon mir rüber so oder du gelo schwierig hier net game over zu go holy shit äh, das überrascht mich oder das aber noch so eng schwerer challenge gebaut hun weil de problem was du musst ganz so an drin op sind an dann du christ zu geil geboxt so.

An dat gëtt dann den éischte Game Over wahrscheinlech, jup, well mer do et net packen. Eieieiei. Da gëtt elo ee Cut bis zum Schluss, wou ech et packen. Holy shit, dat Gehëps ass awer net menges, eng Hüpfburg fir ze vergiessen. Wéi gesot, Dir kritt elo onkommentiert nogehaangen, wann ech et packen. Esou, ech erëm merci fir d'Kucken a bis déi nächst Kéier. Allez, ciao ciao.

Waat fir ee Bullshit! Sou, also hei erem erofsprang fir déchste Keier, voilà. De Recht interesseiert eis nemmi esou, zack zack. Voilà. Drëtte Versuch. Ech hu schonn esou Hüpfburgen als Kand ni gär gehalen. Elo weess ech och hei wisou dat erëm esou Recap ass. Voilà, dat do hu mer dës Gau gutt gemeeschtert. Do si mer jo lescht Gau och schonn zeemol gestuerwen erëm. A lo de Kolleg dohannen. Dee kritt en Numm a mengem Let's Play. Dee kritt och d'Thumbnail. So, wat hun mer hei krut? Mir hun déi Weste do. Da sprang! Mäi Gott! Ass och nach do fein Gefühl erëm e fir do richteg ze hopsen. Bon, mir hun nach zwee zwou Chancen. Dat do kënne mer jo mëttlerweil.

Du stiers och. Yes! Ma dat war jo mol net sou schwéier. Also, mäi Gott. Eng Ronn Facepalm, wann ech géif bei dem hei Let's Play. Bei dësem Part. So. Domat hu mer alles gepackt. Wéi gesot, remercie fir d'Nokucken. Ech hu lo de Kapp gemaach. Dat anert huet der jo alles gesi gehat. A 4 Minutten hätt een dat do och hikrut. Bis dann an Tschüssisch. Ah, waart, do hu mer nach eppes vergiess, ne? Déi Schriftrolle. Naja, liesen mir eis jo nach vir. Nämlech, do mussen e bëssen vun deene Biller sinn, déi déi jonk Leit vu sech selbst, selwer ophuelen. Ech vermudden, den Zweck ass et, esou auszegesinn. Ass wéi wann e guer net hätt kënne fotograféiert ginn an derbäi cool awer nëmmen net ustrengend auszegesinn. Also Selfie Referenz datt dat Blödsinn ass ne mat Twitter an Co. Dat war et dann erëm merci kucke bis dann allez ciao ciao.